Алаас саҕатыгар томторго аар сэргэлэр кырдьан тураллар. Ол аата былыыр-былыр бу сиргэ олорбуттар өбүгэлэр. Аччаҕар Сылан нэһилиэктэрэ сүүс километр усталаах үгүс салаалардаах, икки өттүгэр элбэх алаастардаах, балыктаах күөллэрдээх Түөйэ үрэҕин миинэ олороллор. Олохтоон нэһилиэнньэ сылгыны ынаҕы иитиинэн, бурдук ыһыытынан, булдунан дьарыктанара. Тыгынча тоҕус сүүс сүүрбэһиттэ сыллаахха Сылаҥҥа бастакы табаарыстыба тэриллибитэ. Биир букваны билбэт үөрэҕэ суох саха дьахтара Дария Кирилловна Дьячковская Саҥа олох олоҕун уурсан барабылыанньа чилиэнэ, онтон Субуруускай комбайн Энгельс солбуйар бэрэссэдээтэллэринэн үлэлээбитэ. Кини сүөһү иитиитин улахан маастар этэ. Бастыҥ көрдөрүүлээх ыанньыксыт, тыа хаһаайыстыбатын ситиһиилэрин Бүтүн Союзтааҕы быыстапкатыгар кыттыбыта. 1930 сыллаахха Дария Кирилловна Саха СССР бастакы ыҥырыылаах Верховнай Советын депутатынан быыбардаммыта. Үлэни өрө тутан, саҥаны, сайдыыны дьонугар киллэрэр түбүгэр сылдьыбыта. Тыһынча тоҕус сүүс сүүрбэҕэ сыллаахха баһымньыһыт артыалы тэрийэн Слепцов Филипп Спиридонович бэрэссэдээтэл анаммыта. Артыал киинэ болгунньахтаах этэ. Тыһынча тоҕус сүүс сүүрбэ тоҕус сыллаахха Уруй артылы Чердыҥа Алааска кииннээн Башарин Михаил Николаевич, Амосов Иван Иванович тэрийбиттэрэ. Маяк артылы тыһынча тоҕус сүүс отут сыллаахха кулун тутарга Макаров Константин Романович, Макаров Иван Илларионович тэрийбиттэрэ киинэ Маалла. Хатыҥнаах тула кыыһар сардаҥа холкуоһу Наговицын Дмитрий Афанасьевич сүүрбэ хаһаайыстыбалаах тэрийбитэ. Аччаҕар нэһилиэгэр тыһынча тоҕус сүүрбэ тоҕус сыллаахха күһүн артыал маассабайдык тэриллибитэ. Тыһынча тоҕус сүүс отут биир сыллаахха холбоһуу кэнниттэн Сылан нэһилиэгэр үс артыал тэриллибитэ. Субурускай, Яковлев, коммунизм кыһата. Колхозтарга үлэ наһаа күүскэ уонна өрө көтөҕүүлээхтик барара. Дьаарыллааҕа тэриллибит холбоһон үлэлии табаарыстаба тыһынча тоҕус сүүс отут биир сыллаахха Миронов диэн колхозка кубулуйбута. Тыһынча тоҕус сүүс отут икки сыллаахха Бытархай артыаллар Оһоҕурга кииннээн Новгородов, Кытахыга кииннээх Миронов колхозка холбоспуттара. Төҥүргэстээххэ колхоз бэйэтинэн хаалбыта. Колхозтар тэриллиэхтэриттэн тыа хаһаайыстыбатын үлэтигэр туттуллар сэптэр-сэбиргэллэр, техника сыллата биллэн, илии үлэтэ чэпчээбитэ. Сэрии сылларыгар колхозтар хоту көһөрүллүбүттэрэ. Сылан нэһилиэгин сиригэр-уотугар Энгельс коммунизм кыһата колхозтар хаалбыттара. Тыыл үлэтэ кытаанаҕа тыйыһа, Хас биирдии туораах бурдук салаа от үүнэрин тухары оҕо-дьахтар аймах кырдьаҕас оҕонньор барахсан күннэтэ ыарахан үлэни санныларыгар сүгэн кэлбиттэрэ. Бу барыта кыайыы туһугар этэ. Итинник тулурдаах олохторун элэйбэт иҥиирдээх, сылайбат сындааһыннаах сыралаах үлэлэрин Советскай бырабыыталыстыба үрдүктүк саналан, тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн биир төрдөн биэс сылларга килбиэннээх үлэлэрин иһин мэтээлинэн наҕараадалаабыттара. Ол курдук комбайн колхозтан уон биир, коммунизм кыһата колхозтан отут, сайдыы колхоз уон, Энгер саатынан колхозтан отут төрт киһи бу наҕарааданы долгуйа туппуттара. Кэлиҥҥи сылларга тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн биир төрдөн биэс килбиэннээх үлэлэрин иһин мэтээлинэн тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуһун биир тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуһун биэс сыллардаахха төрдөн икки үлэһит дьон бастыҥа тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуһун алта тыһыынча тоҕус тоҕуһун сэттэ сылларга төрдөн алта сэрии кэминээҕи оҕолор наҕараадалаабыттара сэрии бүтүүтүн диэки колхозтары сүөһүлээһин политикатын ыытыллан ыал барыта сүөһүлэммитэ Өҥ-дьыллар тураннар хаһаайыстыбалар сыыйа атахтарыгар туран бөҕүргээн испиттэрэ. Тыһыынча тоҕус сүүс биэһинчи сыллаахха сэтинньи уон биэс күнүгэр буолбут Энгельс холкуос, холкуостаахтарын, холкуостаах дьахталларын уопсай мунньаҕар киин бөһүөлэк уһун күөл буоларыгар олохтообуттара. Мунньах бэрэссэдээтэлэ Дьячковскай Роман Николаевич Тыһынча тоҕус сүүс бэһин төрт бэһин алта сылларга сылаҥ аччаҕар бөдөҥсүөн Ворошилов колхоз председателинэн Собакин Василий Петрович үлэлээбитэ. Комбайн колхоз председателлэринэн үлэлээбиттэрэ. Старостин Евстафий Петрович, Флегонтов Семен Дмитриевич, Сивцев Иван Ильич, Шадрин Алексей Алексеевич, Ермолаев Василий Федотович. Тыһыынча тоҕус сүүс алта уон сэттэ сыллаахха тохсунньу маҥнайгы күнүттэн саҕалаан сопхуостар тэриллибиттэрэ. Кытаанах, Арыылаах, Сылаҥ, Болтоҥо, Хатылы, Соловьев холбоһон Субуруускай аатынан сопхуос буолбута. Совхоз директора Василий Хрисанович Жепсайын анаммыта. Тыгынча 970 сыллаахха олунньу үрбээттэ күнүгэр Чурапчы соххоз тэриллибитэ. Төрт отделениялаах, икки производственнай участоктаах, оройуоҥҥа биир бөдөҥ соххоз буолан үлэлээбитэ. Соххоз директордарынан Иннокентий Николаевич Аммосов, Николай Григорьевич Михайлов, Григорий Викторович Смирников үлэлээбиттэрэ. Үтүө суобастаахтык, үрдүк таһаарылаахтык үлэлээн, Ыччаты үлэҕэ иитэр холобурдары тутан, производство үрдүк оҥорумтуотун ситиһэн, тыынча тоҕус сүүс тоҕон икки сылга дылы Чурапчы сопхуос үлэлээн кэлбитэ. Россияҕа уонна Саха сиригэр тыа хаһаайыстыбатыгар сэттэ уонча сыл кэнниттэн саҥалыы хайысха үөскээбитэ. Дойдуга бааһынай хаһаайыстыбалар массабирдик тэринии ыытыллыбыта. Сылаҥҥа оҕуһун түөрт бааһынай хаһаайыстыба баар буолбута. Уопсай мунньаҕынан бааһынай хаһаайыстыба ассоциацията тэриллибитэ, председателинэн Собакин Николай Данилович талыллыбыта. Бастыҥ үлэһит дьоммут аатын-куруутун киэн тутта ааттыыбыт. Тыа сирин уйгулаах олоҕун уһансар туруу үлэһит дьоннордоох Сылан нэһилиэгин дьоно-сэргэтэ үлэни өрө тутан, сыһыы муҥунан сыспай сиэллээҕи, хонуу муҥунан хороҕой муостааҕы тэнитэ олоробут.

Кырдыгын, ырааһын, чуумпутун сүөһүлэрбит барахсаттар дьимэччирэҥҥэ күөххэ кэлэннэр дьэ олох туруктура куйаар бара турдулар дии санаан эттэ. Киэҥҥэ-куоҥҥа кэлэннэр түһэр абыраннылар дии.